Ber lobo Acholi, lobo Olango, lobo Alur kacel ki kakiko ducu ma winyo leb Acholi. Alego ni tin wuwinya maber wek acanno ku kore ki kore kit ma wutim obitreng mega ryem, obitreng lutino Acholi mapol ma tye i UK, US, Australia ki Canada. En dong acako en. Amito acak ki peny namba acel ma cito bot Otim Bocmik wod pa Aryemo ni, Bocmik Otim wod pa Aryemo, i kare ma in io i Uganda cabit kwan aryo angec kor adek-ki, pingo kikwongo laro ki in i CMI namba acel?

ki dong lutino Acholi mukene ma tye i UK, US, ki Canada ki dong Australia ma owaco ni en etye ki list nying joni enoni weng. Ci i ada lutwa otim bos me gwod pa ryemo okwanyo nying dano enoni weng list omiyo bot ludito me CMI. Acholi ma tye i UK oketo pat, ma tye i Australia oketo pat, ma tye i USA oketo pat, ma tye i Canada-ne oketo pat. Man aye tyen lokke ni rikoding ducu ma ngat mo keken obedo ka lok kede ki boss me gutim ma boss me gutim tye i Kenya ogwoko recording eniko weng odwoko ogwoko voice recording eniko weng so dok en voice recording enoni ocwalo ko weng oketo i tep oketo i ngo i gadget weng so ki playing maber ki winyo ko weng ngo ma lutino acoli ma tye i UK US, Australia ki Canada gubedo ka lokone ki otim and otim tricking gin penyo gi peny ma weko jucani poto apota dong imac ci dong jucani gamo pien ni gibedo ki gen gitamo ni otim onongo tye ka lweny pi acwel ada onongo pe gingeyo ni otim gamente aye osetting dok gamente aye ocwalo kwene i mission eno ni dong acoli langi alur kacel ki lobo ducu ma winyo leb lwor amito ni lok mukene ma omyero awacci wu uwinyo audio ma otim Bosmic wod pa ryemo oloko tin otimo admitting atir ni en icwalo nying dano pyerangwen wiye abongwen i state house Pien owaco atir ni en aryem ocwalo ngo? Ocwalo nying dano pyerangwen wiye abongwen bot en ki riyo. Dong amito apeny wun acholi alu lwo kacel ki jo ducu, wun dok ducu ma winyo leb lwo ni, ni ka kombeddi gamente owaco ni en boss me gutim wod pa aryemo okwany nying dul adwi moni nyo nyig jo moni ma aryemo coyogi omi bot en, wutim, wubitimo ngo? Wubibedo ki kero me kwerone? Pien kombeddi onyuto ki atir publicly ni aryem ocwale list pa dano. Wuwinyo? Man eni betrayal in the highest level. Dong me medo i kom enoni, Otim owaco atir ni en ebiketo voice recording pa arye moko weng ma obedo ka lok kwede kore ki kore kore ki kore ebiketo ko weng i social media. Man bene nyuto atir ka maleng ni ngat mo keken ma obedo ka lok ki Otim, Otim tye ki dwan eni ko weng. Wuneno omega i kare ca ma loko ki otim onongo bene pe angeyo ni otim tye ka recording an ocwalo wenge omoyo woko i dwe angwen angec abyeko ni owinyo lok eno ni so ngat mo keken ma oloko ki otim i watsup koni i cim koni ki kwene otim ogwoko record enoni woko weng and record enoni kombeddi dong en aye ocwalo. bot gamente me nyutone ni en ibedo peke ki jo adwi dok en itye ma itwero bedo calo caden bot gamente dok itwero konyo gamente ki mwong ma tye nyo mwong ma lutino Acholi ki kaki mukene ma gitye i Ulaya gitye kwede. Dong man pe tyen me acel bot boc me gutim me betraying dano madwong bot gamente. I kare ma boss me gutim olokke i NRM i 2020 i dog bolo kwir, Otim bene okwanyo list enoni, list pa jo me People Power ki strong supporters pa People Power ma tye woko omiyo weng bot gamente kun dok owaco atir ni ka kimito kiket te People Power myero kikeme ki jo ma kuman kuman. Man aye Gin ma okelo abduction madwong adada, mak madwong adada ki kidnaps pa jo ma gitye i People Power, leaders pa People Power ma kimakogi o tye madwong adada. Wungeyo ni boss mego obedo coordinator dok boss dok Bobi Wine oketo en onongo calo vice chair person pa nga pa People Power i Northern Uganda. Secret ducu ocito oonyo i State House. In rewards kimiye iye mutoka pikap acel kimiye iye milion miya adek me Uganda. Therefore, ngat mo keken pe obed surprise ni boss me gutim ocito o betraying lutino acholi i state house pien meno dong kit pa boss mig. Latunge ki remo gak latunge ki remo, lacat dano gak dok lacat dano. Jwi awaco botwu ni, ma yat ma yemme gak ma yemme, goo gak goo dok nywalo goo, eh, ongera bene nywalo ongera. So kit pa Bosmith dong tye o kumeno ma Acholi weng ngeyo. So wun ma pud wumedde ki geno Bosmith nyo ki winyo lok pa Bosmith, Wun wuwiny at your own risk. But gin ma angeyo, Acholi mo ma tye ki gen i kom Bosmic peke. Acholi weng gukwero Bosmic ko. Dok Bosmic kit olok lok ni ngo, olok lok ma mitte ngo, pe obiloko cwiny Acholi matwal i kom Bosmic. Ka Acholi mo ca gwok tye ka follow wing Bosmic otim, nongo mitte iwiny lok pa laming.

I gudo city hall ko oduku ki ngo? Zero. So laming calo boys mega otim iyeto nga? Icayo nga? Kong otim ngo ne ma tye ma twero nyute ma twero cayo ki dano? Ka ngom pe, wadi ni weng degi, dano weng degi, ka weng ka mo keken ma otim oceto iye wanga otubu dano dok larem bot omego otim peke ocim ma larem bot omego otim. Peke ngat mo kiken ma obedo larem otim onyo okonyo otim tap otim lok ka ikome kayo matek yeto matek abyeko ni lawor dong winyo dong kite dong loko dong pi late bongo pa ryemgi ni peti mutii otii peti mutono otono ee peti mutii pe pe pe tye ka myero temo gin weng tye ka yeto jo mege ma obedo ka konyogi.

Wutim teka wunongo gin ma en dong mito, wubiyiti kwici kwici kwici kwici kwici, wubitubbe kede wubigak lamone-ni. En aye weko iwaci ni, 'Ngat mo keken mukonyo wutim, tye lamone pe wutim. An aye pe onongo a-supplying loan i gulu, wutim wugak ki ciling milion apar aboro wa i cawa-ni. Dano mutim tye ki dang banya bot i ku banyagi dwongo ata. Gin mogo wek wuringo matek ki i Northern Uganda, wuringo banya ki kwo mukwalo. I Kenya kong keken ma Otim waco ni en ebedo i Kenya ni Otim opo bot dako, opo bot dako ma nyinge Aida. Dako eni tye ki barne, tye ki otelle, en aye obedo ka gwoko tim, Otim rewards ma kiculo kwede en aye goyo mac. Ci laming ka ma eni yeto nga?

Aryem aye okubo wan. En otim wan arwatte kede i bar keken. In gangi mo peke. Gangi mo peke. Dako eno ni aye obedo ka konyo in. Omiyo icito citoa mo in kong ikwongo buto iye ki tunu tunu i ngeye ma dong miti wudwogo tek ka dako ni ocwali igange. Nge kene bene, ionyo mac madwong ata banya i deno madwong ata ki utawala oweko iringo i Tanzania. Ci in iyeto nga? Awinyo ibworo dano ni in itye lacek ma yam lokke i yo kitgum. Lacek ki dong pe, lacek en. In twon laming mogwok, lok in imedo bwol ki jo maming. Lacek kombeddi dong dongo lobo timeo, gedo tye o weng polle inget yo. Lacek dok kite cam con ni bedo tye. In poni mo peke, in gin moni mo peke. In meri dogi we aye kelli peko. Dogi aye kelli peko ba. Kom bedi in CMI pud tye ka investigating lokki ni. Gamente ever pud tye ka in- tye ka investigating lokki. Pe itam ni ilyel lo ba Bosmic. Pe itam ni ilyel lo. In itye lyel makwo aye. Pe i succeeding gimo, itye lyel ma kwo, itye target lumone ni kec en oweko pud i dek o i northern Uganda i dek o gulu i luo pud i kud dek o Kampala ento otim dano ma in iyeto gi jo ma ilwenyo kit gi wa lego lubanga pa kwari wa wa lego abila wa nen otim kiti ni i bi cero kede many otim kiti ni ki dogi eno ni Cit kede anyim ibinongo anyim ibinongo anyim en laa ma dano lamo eni jwini i kome kong cako ki in ka icako medde i kom lutinoni paka wa i fourth generation doki eni we obikelli peko pi ngat mo keken ma okonyo in iyeto kwicikwci aya in kong itwero yeto an ki ngo Wacoc, in pe ingeyo gin ma oweko in i kare ca iketo an calo personal assistant ma megi, manager ma megi, personal driver ma megi, ngat ma loyo social media account ma megi. Because of ryekona, because of my intelligence. Ci in eni, in iyeto nga? Wa yam icoyo gin mo? Gin mo tye ma in itwero coyone? Leb Acholi, coyone ngai? Leb Muno, coyone ngai? Itye mere lamal mo ata, lalak mo ata? An, ka onongo ni bene aryem pe okub in ki an ma in i o i Nairobi, onongo bene pe arwatte kedi. Aryem aye obita kong bene akwero wan warwatte kedi i bar keken, i bar pa Aida Adako Kikuyu eno ma in ipo bote-ni.

idonyo i Kenya in icako bedo any bar pa dako enoni onongo okubbe kwede i social media con itye ka nene wek so pe iwek dogi onywari in ka an Daniel Coka pe itwero cayo matwal ipeke ki papers en oweko Awinyo ming cing ca iboko ni in ki mito cimi ambassador ambassador yam ki cimo ngat ma bene pe okato wa P seven ipoto wa P seven no ipe ki papers ambassador ne ki ki dong kit latin gwok okwore onyo ongera bene dong bedo ambassador ce papers in pe itwero cimi i gin mo keken, gibibedo mere ka using kedi i kare me campaign, i kare mapat ki campaign nongo tic pa in peke, ento wek all along ma campaign pud pe ni gamente pe mito in, in ki using ki in mere pien in laming. Dong kombeddi gitye i pii i kom kaka itye mono ko ki dano ducu i Acholi. Diki maca. cokke gamente pe obimito in ka ma myero in ibed iye komuniti peke ibingweco ibingweco awinyo iloko lok ming ki nya ni an kono aringo donge oto anga pe ngeyo ni an abedo mobilizer madit me people power acung bene ite party people power wan wadonyo i people power wan kitye kacel evident ne weng tye ki nga nga gi ni weng tye jwir ineno i media. Acwali o weng me gulu ki kaweng gingeyo pi miti me cene ni ibito an kwe ni walokke wa kwedi pi popo a akwero iti neno ne walokke igamente akwero iweko ane pi popa wa in i pi popo a ipeke wa ki appoint me letter pien igak ikare me pi popa wa ma dong ki coyo NUP ni onongo dong ilokke eko bot gamente ento an ati ki full recommendation ki bot Bobi Wine kacel ki party party general secretary en ma an a ki Uganda ni recommendation ma mega o ducu jume people po aye omina uweko ma o i office pa UNHCR ki cwala calo dano madit pe otyeko Pe otyeko dwe abicel, onongo dong atye ki UNHCR passport ma woto i lobo miya acel ki pyera abic labongo oculo visa ci dong dogi imanyo ma in itye yeta kede ni dogi imanyo ma in itye yeta kede in aye iringo banya ki kit gum nyo dong pe lare goba ma ibedo ka miyo ne bot dano ni in dong kono kibicimi o kono ibedo minister kono kibicimi ibedo ngo Icito i poto kwir Oraja ka ma in otim iye acholi kit icung tyen miya acel, in pe ibikato kwir. Ka ipyem, waceto waneno kwir eni ma tye ka bino i 2026-ci. I eni aye dong me 2026 dong ipoto maber tutwal, maber maleng loyo pien acholi weng ongeyo mingiko. Acolini weng mo ma in dong itwero bwolle peke ba. En acoli wigi pe ituko kwede. Acoli ka okweri dong okweri matwal. dok pe biloko tamme. So there's no way ni in i bi fooling Acholi. Koo mak tere matek, mak te nrm i matek ba. An wa yam party mo ma abedo iye mapat ki en nup nyo people power peke be pe aloko party, be pe acato ngat mo dok an bene case mo keken ma ngat mo tye kede i Uganda peke wa ngat mo keken kit wa banya pa ngat mo ma adeno peke. Ngato ma muko lake peke ka an diki maja atye ka myero donyo i Uganda diki maja kong mwaka ne ka dong mwaka matidi ca gwok mwaka apar nyo pyer aryo adonyo bene angeyo i lok mo peke ka ca gwok en in dubo an ma iduba i bot gamente ni ka pudi Daniel Soka tye i people power Northern Uganda puro people power ki NUP iye tek kigoya madwong adada, kigoya kibole woko wa iteng yo weng in aye icato wan. Labongo bicop odama ma ocwal mutokane okwany an oketa i laco ma bene angeyo kome wa ki ot yat onongo an akwo. Ma an adonyo i Kenya onongo dong atye ki recommendation weng my friend. En oweko in itemme kwe. Ento yo me donyoni peke. Pien ngat mo mu recommending in pe. Ento an atye ki papers ki recommendation mapol. Evidence ma atye kede ko weng tye mapol adada ma nyuto ni an acung i te patti kuman kuman abedo kong me acel leta ma ki kimiyona dwongo ata recommendation bot dano madwongo ata ki i Uganda jo madongo keken in kiti kiti orwenyo anyimmi matwal dok anyim pa in boss me gwok ki pa lutinoni obibedo peke lutinoni obibedo lamone pa kaka weng pien dano ngeyo ni kwac nywalo kwac. Pwora nyolo pwora, lagwegwe nyolo tonge toko lagwegwe. In dano weng ngeyo ni gin mo ma in itwero konye ki Acholi peke dok in kit lwong show utim dong pe pong. En oweko kare ducu dong iringo icito dong igape i party imyero idugi politician pien ciling mo ma In itwero nongo ni wer peke. Lutino awobe matino gitwero yubo show pong loyo megi. Megi dok pong kiti i mon dong ki dano weng dok dano weng degi. Aloko man pi Lubangana ki lobona, lwonga ni His Excellency Doktor Daniel Soka, the voice of the voiceless.